קיינער פארשטייט נישט וואס א פרוי גייט אריבער. דער רבי זאגט וואס ער האט צער, אידישע פרויען גייען אריבער פון ווארטן קינדער און געבוירן קינדער און מגדל זיין קינדער און דער רבי קען דאס נישט משיג זיין וואס וואסערע ווייטאגן דאס איז און ווי אויסגעמוטשעט מען איז און אזוי איז עס, מען דארף אויפשטיין ביינאכט און געבן צו עסן פאר די קינד און מען דארף ענדליך שלאפט מען שוין איין, א צווייטע קינד וויינט, קען מען נישט, נו, די פרוי האט זיך מיר איבערגעשטרענגט, האט מיר איבערגעשטרענגט, און ווער כאפט? די מאן כאפט, וואס דו קומען, וואס גוסטו, העלפסט נישט, דו קומסט דא, ביסט א גאסט, דו ביסט, דו עסט און דו שלאפסט און דו קומסט, חיתן, ווען חיתן איז דא? איינער זאגט מיר, מישן אראפלייגן די טעלעפאן, ווייל חיתן חיתן קומט שוין, זאג איך, וואס, האסט דאך נאכנישט חתונה געמאכט קיין קינדער, כ'רעדט דעלע פון איינע פון מיין משפחה, איך מוז שוין אראפ לייגן ווייל מחותן קומט שוין. מחותן? האסט נישט קיין מחותן? וואו האב איך א מחותן? וואו האב איך א מחותן? מאן קומט אהיים, גארנישט, קומט אהיים דארף זיין, עסן דארף זיין גרייט, אזוי ווי ער ענדיגט עסן גייט ער שוין צוריק עפעס ערלעדיגן זאכן, שוין, דאס מיינט א מחותן, דאס איז א מחותן. מחותן מיינט ער קומט אן און מען סערווט אים, און ער עסט אפ און ער גייט ארויס, און איך דארף דא שטיין און ארבעטן און רוימען און מאכן. אה, ניטאמאל א גוט ווארט באקום איך. ניטאמאל א גוט ווארט, ניטאמאל א שקויעך, ניטאמאל ווייל עס פאסט דיך נישט א ערליכע איד זאגן גוטע ווערטער. ערליכע איד? ערליכע איד ווייסט נישט בכלל די אלע זאכן, מ'קוקט נישט אויף מענטשן און מ'רעדט נישט, מ'זאגט נישט קיין שקויעך. אין זיין קאפ איז אזוי, נעבעך, ער ווייסט דאך נישט וואס ער ווייסט דאך נישט וואס א ערליכע איד איז. ער האט זיך געמאכט א אייגענע דמות, א אייגענע געשטאלט פון ערליכע איד, ווען ער זאל וויסן וואס א ערליכע איד איז, א ערליכע איד געבט גוטע ווערטער, און א ערליכע איד רעדט שיין, און א ערליכע איד קאמפלימענט, פארקערט, די ערליכע אידן דייקא זיי רעדן שיין אינדערהיים, אזוי ווי די רבי האט אונז אויסגעלערנט, אנשי שלום עיני, ערליכע אידן, אא וו וואס ר' שלום בייזער האבן.

איך נישט מסכים זיין אז דו ווילסט די שידוך זאל ווערן, מיין טאכטער וועסטו נישט איבערלאזן, איבערלאזן, וואס איבערלאזן, וואס איבערלאזן, ווי איבערלאזן, איך לאז איר איבער? איך בין א גאנץ יאר מיט איר, הלוואי זאל די גאנצע וועלט האבן אזא אזא אזא שלום בית וואס די רבי לערנט אויס. א גאנץ יאר וויאזוי מען וויאזוי מען געבט אכטונג אויף די ווייב, ווי מען שיין מען רעדט צו די ווייב, ווי מען פארעט זיך מיט די ווייב, און מען העלפט איר ארויס מיט די קינדער, און מען העלפט איר זאל קענען שלאפן, און מען העלפט בארואיגט איר, און מען איז איר מחזק, און מען נעמט איר ארויס פון איר. זאג מיין פרוי פאלט אריין אין אזא ייאוש מאוד, וואס גייט זיין, יעצט האבן מיר נישט גארנישט, און און יעצט האבן מיר נישט קיין הויז, און יעצט האבן מיר נישט קיין געלט, און ריעליטי, יעצט האבן מיר נישט, יעצט האבן מיר נישט גארנישט, און די מאן דרייט אזוי ארום, יעצט האבן מיר ברוך השם, ברוך השם יעצט זענען מיר געזונט, יעצט האבן מיר גארנישט. מען געזען יא וואס איז גארנישט וואס הייסט גארנישט, און מיין שוועסטער האט און מיין שוואגער האט און מיין ברודער האט, און דער ברסלב'ער חסיד פארלירט זיך נישט ווי ער שמועסט, אזוי סאך מאל א מענטש פאלט אריין אין א ייאוש, וואס גייט זיין? וואס גייט זיין? ס'האמיר גארנישט! ס'האט מען דאך, יעצט קען מען נישט קאווערן, וואס גיימיר יעצט קאווערן נעקסטעס יאר? און אין צוויי ארום, און וואס גיי איך טראכטן אין צען ארום? יעצט וועל איך אויסגיין פאר הונגער? מענטש טראגט דאגות פון פון. קיינער האט אים נישט געבעטן, קיינער האט דיך נישט גע. ס'האט דאך נישט מיט דיר ווער געט די פרנסה פאר היינט, ווער האט דיר געגעבן פרנסה נעכטן, דער האט דיר געגעבן פרנסה מארגן, דער האט דיר געגעבן פרנסה אין צען אור ארום, דער האט דיר געגעבן פרנסה אין צוואנציג אור ארום, יא אבער למעשה וואס הייסט ווי וויל איך האבן, ווער האט נאך די קינדער, וועמענס חשבון, וועמענס חשבון האבן קינדער. ווי קען איך ווי קען איך זיין אזוי רשעות'דיג צו זיי, איך וועל זיי נאך חתונה מאכן, ווער וועט זיי אויסהאלטן? א מענטש זארגט, דער רבי זאגט בפירוש אין ספר המידות, א מענטש דארף נישט זארגן פאר די פרנסה פון זיינע קינדער, ווייל ווען זיי וואקסן וואקסט זייער פרנסה מיט מיט זיי, דער ברסלב'ער חסיד פארלירט זיך נישט, ער שמועסט מיט זיין ווייב, ער גייט ארויס א שפאציר מיט איר, ער נעמט איר ארויס און ער זאגט איר קוק אהער, ברוך השם אונז זעמיר געזונט, איך בין געזונט, און דו ביסט געזונט, און ברוך השם אונז האמיר שוין לעכטיגע קינדער, און דו ביסט דאך אזוי רייך, אונז זעמיר דאך אזוי גליקליך, אונז זעמיר דאך אזוי רייך, ווי דא, ווי קען זיין, וואס האט א מענטש פון געלט, א מענטש קען האבן אסאך געלט, נעבעך אז די קינד, אז די קינד איז נישט געזונט, אדער מ'איז אליינס נישט, מ'האט נישט קיין שלום בית, האסטעך גארנישט פון די גאנצע געלט.